Din hija ħobża tipika Maltija. Dan jiġi ħobż ismar. Din hija ftira. Di tiġi ħobża slice. U di dil-panina. Imma l-favorit ta' kulħadd huwa żgur. Il-bezzun. Il-Franċiżi għandhom il-French baguette li huwa bezzun Twil ħafna. Iżda żgur mhux popolari daqs il-bezzun tal-Air Malta. Norman Vella iffissat fuq il-bezzun. David Aġus inkwieta meta marax il-bezzun. U Anton B. Dugil semma l-bezzun ukoll. U għalhekk ħammur nistaqsu lill-espert X'inhi l-problema tal-bezzun tal-Air Malta? Mhux tajjeb.
Mhux, iva, mhux tajjeb, mhux, mhux, mhux mimli tajjeb, mhux, kollox m'għandux tajjeb. Bezzun tajjeb għandu jkun frisk, mhux b'ħafna filling ġewwa li jagħmlu artab, u mimli tajjeb. M'aħniex qegħdin ngħidu li jkun mimli esaġerat, imma għandu jkun mimli kemm bniedem meta jkun qed jieklu jieħu pjaċir jieklu. Taħseb illi d-daqs jaffettwa wkoll? Milli rajna paragun ma' dik il-bajro fir-ritratt, dika huwa bread roll tal-breakfast ngħidulha, dak li wieħed jingħata fil-breakfast. Minimu baguette għandu jkun 20 centimetres. U n-nies x'jaħsbu fuq il-bezzun tal-Air Malta? Il-bezzun tal-Air Malta x'taħseb dwaru? Mingħajr mustang dal-bezzun? Mela.
Fejn qiegħed fuq l-ajruplan? Le, hi, jiena plat kont nieħu qabel. Ensa, bezzun.
U xorta, mhux tajjeb u, mhux tajjeb. Kemm kbir. U le, le, le, le, ma nixbax bih. Naħseb jiena ma nixbax bih ta. Le, u inti tixba?
Jekk kienu kbir mhux ħażin. Daqshekk fih il-bezzun.
U mela rrid xi tlieta jien. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Air Malta? Ehm, żgħir wisq. Panina.
Daqshekk. Daqshekk.
Le, naħseb li kif inhu tajjeb. Daqshekk tajjeb.
U forsi naqra ikbar hu. Daqs pitt.
U xi żżid? U naqra ħxen.
Eh, nagħmlu bil-ġobon, perżut. Inħawr ħass ta' dam. Salami ju.
Mela. Salami ju. U tijom, u għeja. Bicċa ġobon, bicċa ġobon. Naqra salad.
Naqra salad.
Kemm taħseb għandu jkun kbir? In centimeters? Le, le, minix deletta ta' centimeters. Centimeters, mela?
Għaj, ma ħagġan. Zmani. Għajtli.
Le, fqir. Fqir. Bezzon fqir. Bezzon fqir. U kif ikun bezzon senjur? Irrid ikun mimli. Jena ngħidlek m'għandux ikun bezzun, għandha tkun ikla normali. Il-bezzun inneħħuh. U mela x'tagħmel.
Imma tħobbu l-bezzun. Illum Osman, ħelu kif għaddej? X'taħseb dwar il-bezzun tal-Air Malta?
X'naħseb? Jekk hemm bżonn tajjeb. Tajjeb. Iva.
Ġifieri mhux mhux żgħir. U aħna it-taqs ma nafux x'inhu. Imma jekk hemm bżonn għal pajjiż tajjeb ħafna. Isma' imma bezzun kemm għandu jkun kbir biex ikun.
Sippużieri, sippużieri u mħawwar tajjeb, eh,
Dik hi. L-importanti.
Imħaq bezzun ta' sitt pulzieri imħaq ara ara naqgħa dal-wiċċ, eh? Xi ġmiel. Kemm int gustoż bin-nuċċali. Issek naqgħa tal-village people ġieli qalulek. Tgħid.
Ok. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Air Malta? Ara.
Għas-saraħ tkoll tqażżeż. Għaliex?
Kif rajtu hemm imdellek. Għażżiżni rajtlu hekk jiena. Daqshekk. U inti rajtu kbir jew żgħir bħala bidwi? Hu żgħir, hu nqas minn bajru. Inqas minn bajru. Inqas minn bajru. Skont it-trip li jkollok hu. Ġifieri. Jkollok trip tiegħi.
Mela dik ta' il-bezzun għandu jkun kbir skont it-trip kemm hu kbir. Daqshekk hu.
Eżempju jekk tmur Londra kemm għandu jkun kbir? Forsi jkun hekk.
Ħanejna. Santa Marija.
Dak qasa joqgħod. Bezzun regolari hu. Xi hekk hu.
Id-daqqa ta' sew. Xi hekk hu. Tħobbu l-bezzun. Hu.

Le, ma tantx. Tħobbu l-bezzun?
Mela, ma jħobbux il-bezzun, oh putt! X'taħseb dwar il-bezzun ta' l-Air Malta? Il-bezzun ta' l-Air Malta? X'nista' naħseb jiena? Ma nafx. Li huwa tajjeb hu.
Huwa tajjeb il-bezzun?
Ġieli duqtu?
Ejja, mela le. Ilek ma ssiefer? Le, jien ma tantx insifer. Eh, imma duqt il-bezzun ta' l-Air Malta lavolja ma ssiferx. Le, daqshekk hu.
Mhux hekk, anke ta' pitt u nofs naħseb. Pitt u nofs?
Mhux hekk hu. U int?
Inti naqra inqas. Jien naqra inqas, Pitt bizzejjed. Pitt. Pitt,
Pitt u nofs. X'taħseb dwar il-bezzun tal-Air Malta?
U bezzun veru ħadu.